מסכת שקלים פרק א' משנה ו' זאגט די משנה ואילי שחייבים מקלבין און ס'איז דא מענטשן וואס ווען זיי ברענגען א מחצית השקל חוץ פון די מחצית השקל מוזן זיי צולייגן נאך א קליינע מטבע וואס הייסט קלבין, קלבין איז א נוטריקון פון קל, בין, קל הייסט ווייל ס'איז א גרינגע מטבע ס'איז אזי א קליינע מטבע א קל א גרינגע מטבע און בין דאס הייסט ווייל ס'איז אינצווישן. ס'הייסט זייערע אלע מטבעות איז געגאנגען אויף וואג, א שעקל האט געוואויגן א שעקל און א מאכטל שעקל האט געוואויגן א האלבע שעקל, ווען מ'האט געוואלט אפמעסטן א מטבע האט מען עס געוואויגן, ממילא אויף א וואגשאל איז דא די רעכטע זייט איינס די לינקע זייט א אנדערע, די מטבע לייגט מען צו אינצווישן, וועגן דעם הייסט עס א קל בוין, מ'לייגט צו א גרינגע מטבע. זאגט די משנה, ווער זענען די וואס ווען זיי ברענגען א מאכטל פאר שעקל דארפן זיי צולייגן נאך א גרינגע מטבע, לווים, וישראלים, וגרים, ועבדים משוחררים, איינער וואס איז מחיוב צו ברענגען א מאכטל פאר שעקל, ער, א לוי, א ישראל, א גר, אדער א קנעכט וואס מ'האט אים שוין באפרייט, איז ער אזוי ווי א נארמאלע איד, ער, ווען ער ברענגט אן אכטער שקל דארף ער אויך צולייגן א קרבן, אבער לא כהנים ונשים ועבדים וקטנים, א כהן אדער א פרוי אדער א קנעכט וואס מ'האט אים נישט אויסגעלייזט, באפרייט, אדער א קטן, ווייל זיי זענען נישט מחיוב צו ברענגען אן אכטער שקל, איז אפילו ווען זיי אים ברענגען, דארף מען זיי נישט צולייגן א קרבן. זאגט די משנה נאך א הלכה, השוקל על ידי כהן, על ידי אישה, על ידי עבד, ועל ידי קטן, א איד וואס געבט מחצית השקל, ער קומט אן צו די פלאץ ווי מען נעמט מחצית השקל און ער זאגט, איך וויל געבן א מחצית השקל פאר יענע פרוי, אדער פאר יענע קנעכט, אדער פאר יענע קטן, אדער פאר יענע כהן, איז ווייל זיי זענען פטור צו געבן א קלבון, איז ווען ער געבט פאר זיי דארף ער אויך נישט געבן קיין קלבון, איז ער פטור צו געבן א קלבון. אין די קומענדיגע משנה גייט שטיין אז ווען איינער געבט א מחצית השקל פאר א צווייטן,

דאס איז ביי יעדע איינער, ביי יעדע איד, א מענטש וואס געבט פאר א צווייטע איד, איז דאס וואס שטייט דא, אז דווקא ווען א מענטש געבט פאר א פרוי אדער פאר א קנעכט אדער פאר א כהן אדער פאר א קטן, דעמאלטס איז ער פטור פון א קלבון, מוז מען רעדן דא ווען ער פארבארגט עס פאר זיי, ווייל נארמאל ווען ער פארבארגט פאר א נארמאלע מענטש, דארף ער צאלן א קלבון, ווייל ער גייט דאך צוריק באקומען די געלט פון יענעם, איז ער אזוי ווי יענער צאלט, יענער ברענגט די נאכט א שקל, דארף יענער צאלן א קלבון, דארף ער אויך געבן א קלבון, איז דא ווען ס'איז א פרוי אדער א קטן אדער דעם די סארט מענטשן איז ער פטור צו געבן א קלבן אפילו ווען ער פארבארגט עס פאר זיי ווייל זיי זענען זיך בכלל פטור פון געבן מאכט א שקל דארף מען נישט צולייגן די קלבן. זאגט די משנה נאך הלכה, דאס וואס מ'האט יעצט גערעדט אז מ'דארף געבן א קלבן איז נישט אזא קלארע זאך אז יעדע איינער וואס ברענגט א מחצית השקל דארף געבן א קלבן, תנא קמא האלט אז איינער וואס ברענגט נארמאלערהייט ער ברענגט א מחצית השקל דארף ער נישט געבן קיין קלבן. ווייל די תורה זאגט זה יתני כו זה יתני, נאר דאס דארף מען געבן, נישט מער. אבער וואס? ומשקל על ידו ועל יד חברו, א מענטש וואס געבט א שקל פאר זיך און פאר זיין חבר, ער געבט א גאנצע א גאנצע שקל, און א האלבע א מחצית שקל פאר זיך און א מחצית א שקל פאר די חבר, דעמאלט איז ער חייב בקלבון איכה דארף ער געבן א קלבון ווייל ער ברענגט נישט די מטבע וואס די תורה האט געהייסן, ווער ס'ברענגט א מחצית א שקל דארף געבן דארף נישט געבן קיין קלבון, אבער דו ברענגסט א גאנצע שקל פאר צוויי מענטשן,

לויט רב מאיר דארף מען שוין געבן צוויי, ווייל יעדע איינער וואס ברענגט א מחצה שקל דארף געבן א קאלבוין, זאגט די משנה הנותן הנותן סלע ונוטל שקל, סלע דאס איז א מטבע, די די ביי די חכמים'ס צייטן האט די סלע האט א סלע געהאט צוויי שקלים, אבער די אמת די תורה'דיגע מחצה שקל איז אזוי ווי א גאנצע שקל פון חכמים, דאס הייסט די שקל פון חכמים איז געווען א א א גאנצע שקל פון חכמים איז געווען א מחצה שקל פון די תורה. ממילא א סעלה האט צוויי שקלים, איז א נוטל סעלה, איינער וואס ברענגט א סעלה אויף א נוטל שקל און נעמט צוריק פון די היינטיגע שקלים, וואס דאס מיינט ער נעמט צוריק ער מאכט עס א שקל, דאס הייסט אויף די תורה'דיגע שפראך וואלט מען געזאגט ער ברענגט א שקל און ער נעמט א האלבע שקל, אבער אין חכמים'ס צייטן איז די אלץ געווארן דאפלט, איז מען דארף געבן א גאנצע שקל, אויף מקיים זיין מצוות מאכט עס א שקל, איז מען רעדט דא א מעשה א מענטש וואס האט געברענגט א דאפלטע, ער ברענגט א סעלה און ער בעט רעשט א שקל. דעמאלטס לכולי עלמא חייב שני קלבונות דארף ער געבן צוויי מאל א קלבון, פארוואס? איינס ווייל דאס איז אפילו לויט חכמים דארף ער געבן צוויי, לויט ר' מאיר איז פשוט אז ער דארף געבן צוויי, ווייל יעדער איינער וואס ברענגט א מחצית השקל דארף געבן א קלבון, און דא דו בעטסט נאך רעשט, אלעמאל ווען מען טוישט געלט קאסט עס געלט, אזוי איז געגאנגען יענע צייטן, טוישן געלט, איז געווען א שולחן ערוך וואס ער האט געטוישט געלט, איז אז דו ברענגסט א מחצית השקל זאגט ר' מאיר דארפסטו אלעמאל געבן א קלבון. יעצט אז דו ברענגסט א סלע דארפסטו יא געבן א קלבון, און דו בעטסט רעשט דארפסטו געבן נאך א קלבון פארן רעשט, אבער אפילו נישט נאר לויט רבינו אפילו לויט חכמים דארף מען דא געבן צוויי קלבנות, איינס אזוי ווי מ'האט יעצט גערעדט ווייל דו טוישסט, דו ברענגסט א סלע און דו בעטסט רעשט א האלבע שקל, א שקל, נאך א סיבה פארוואס דו דארפסט נישט געבן דארפסט געבן נאך א קלבון. ווייל נאר ווען מען ברענגט א מחצית השקל איז מען פטור פון א קלבא, כזה היתני, ווען דו ברענגסט א מחצית השקל ביסטו פטור, אויב דו האסט נישט געברענגט א מחצית השקל, האסט געברענגט א גאנצע שקל, א סלע, דארפסטו געבן נאך א קלבא, איז דא איין אופן וואס ביידע זענען מודה, רבי מאיר מיט רבנן זענען מודה מען דארף געבן צוויי קלבנות, דאס איז ווען מען ברענגט א סלע און מען בעט צוריק רעשט א שקל, עס איז דא א אופן וואס איז א מחלוקת צו מען געבט איינס צו מען געבט צוויי, דאס איז ווען מען ברענגט א סלע פאר צוויי מענטשן. פאר זיך און פארן חבר א גאנצע סלע, א גאנצע שקל, איז עפעס א מחלוקת לויט רבי מאיר דארף מען געבן צוויי ווייל יעדער איינער וואס ברענגט א מחצית א שקל דארף געבן א קלבן איז דאס צוויי מענטשן דארף מען געבן צוויי לויט רבנן ווייל ס'איז א נארמאלע מענטש דארף נישט געבן קיין מחצית קיין קלבן נארמאלע וואס ברענגט א מחצית א שקל דארף נישט געבן קיין קלבן דא דארף מען געבן ווייל מ'האט נישט געגעבן די מחצית א שקל דארף מען נאר געבן איין קלבן. און ביים נארמאלע מענטש דעמאלטס די מחלוקת רבי מאיר האלט אז מען דארף יא געבן און רבנן האלטן אז מען דארף בכלל נישט געבן.